Хөрмәтле тамашачылар, җыр сөючеләр, сәнгатькәрләр! Илһам Шакиров турында без, безнең бөек җырчыбыз Илһам Шакиров турында истәлекләрне дәвам итәбез. Илһам Шакиров инде консерваториядә укый, аңа Ул бик бәхетле булды консерваториягә керү белән. Бик зур рәхмәт аның ректоры Нәҗип Җиһановка, күренекле композитор. Ә мин һаман да шул Маяковский урамында 28 нче йортта яшим. Менә Илһам бер чакта бер вакыт минем янга килде, без сөйләшеп утырабыз. Шул вакыт Минем хуҗабикә, урам себерүче Лотфи Камал апа ишек алдында тәртип урнаштырып, өенә бүлмәгә безнең янга килеп керде. Һәм шок каткыч хәбәр әйтте. Хәбәр ничек икән? Шушы йортта яшәүче, биш катлы йортта яшәүче рус хатыны э, бер тулгакта биш бала тудырган э, без инде илһам белән гаҗәпләнеп тел шартлатып моңа гаҗәпләндек э, без генә түгел башкалар да бөтен казан халкы гаҗәпләнде чөнки радио телевидение матбугат бу турыда хәбәр бирде Бу бик сирәк була торган хәл. Бер караганда шатлыклы, ну, ана кешегә монда авыр булгандыр инде мәшәкать, аңа шундук ярдәмгә шәфкать туташы бирделәр. Шулай итеп ул балаларны тәрбияли башлады. Бер мең тугыз йөз илле беренче илле тугызынчы елларда консерватория ректоры Нәҗип Җиһанов РСФСР Югары Советының депутаты була, депутат итеп сайлана. Мамадыш округында округыннан сайлана ул һәм шунда сайлаучылар белән очрашуларга консерваториядән студентларны, музыкантларны концерт алып барып концерт оештыра. Шул группа, шул төркем эчендә Илһам Шакиров та була. Илһам Шакиров җырлап, анда бик зур ихтирам, мәхәббәт казана, чөнки аның тиңдәшсез шундый тавышы, моңлы җыры тамашачыларны әсир итә, бик күп алкышлар, кул чабулар була. Нәҗип Җиһанов Илһам Шакировка аерым бик зур рәхмәт әйтә. Афарин, Илһам, булдырдың, тамашачылар, сайлаучылар сине бик яраттылар ди. Менә хәзер Илһам Шакиров студент, ул бер вакыт авылына кайткач, Яңа Бүләккә кайткач, Сарман районы җитәкчесенә бара. Район халкын Игәнә елгасы буена җыя алмассыз микән, мин анда концерт бирер идем, ди. Район җитәкчесе гаҗәпләнеп, Ә ник бөтен район халкын җыярга, дип сорый. Менә мин үземнең җырларымны үземнең район халкына бүләк итәсем килә, ярдәм итегез, ди Илһам. Радиодан хәбәр итәләр, Игәнә елгасы буенда Бик зур түләүсез концерт була, килегез, тыңлагыз, Илһам Шакиров җырлаячак, безнең бөек, безнең җырчыбыз район, безнең районда туган җырчы бит. Бу хәбәрне ишеткәч, халык шул Игәнә елгасы буена җыела. Хәтта җырап авыллардан да киләләр. Менә концерт башлана, кич белән башлана һәм төне буе Илһам җырлый да җырлый. Таң атканчы җырлый. Шул кадәр аның җыры анда тыңлаучыларга, тамашачыларга тәэсир итә, алар кайтырга ашыкмыйлар, ерактан килсәләр дә. Менә шундый вакыйга була Сарманда. 1960 елда инде консерваторияны тәмамларга вакыт җиткән Илһам инде диплом эшен эшләп анда бик яхшы билге ала уңышлы тәмамлый чөнки тырышып яхшы укыган консерваториядә Шул чакта Уфадан Башкортстан радиосыннан бер вәкил килә Илхамга. Килеп Илхамга мөрәҗәгать итә. Безгә эшкә килегез. Менә без сезгә бик зур әйбәт хезмәт хакы бирәбез. Шундук квартир бирәбез, фатир бирәбез. Безгә эшкә килегез, ди. Илһам әле бу тәкъдимгә җавап бирми. Уйларга кирәк дип әйтә ул кешегә. Бу хәбәр консерватория ректоры Нәҗип Җиһановка барып җитә. Нәҗип Җиһанов Илһамны чакыртып, Татар филармониясенә барасың дип катгый әйтә һәм юлламага кул куя. Менә шунда, шуннан соң инде Илһам татар Габдулла Тукай исемендәге татар дәүләт филармониясенә эшкә килә. Аны коллектив бик җылы каршы ала, чөнки инде ул билгеле җырчы, бик мәшһүр, популяр җырчы. Ул чагында филармониянең директоры булып эшли безнең. Бабаюв дигән иптәш һәм бер елдан соң директор алышына Калинина килә. Э, шулай итеп, Илһам монда э, бик уңышлы эшли башлый. Э, менә мин ул филармониянең тарихын бераз тарихы белән таныштым. Бу Биш җитәкче ни өчендер бер генә ел эшләгәннәр. Газәп хәл. Аннан соң иң күп җыллар эшләгән җитәкче булган Марат Таҗетдинов. Марат Таҗетдинов унбиш ел җитәкче булып эшли филармониядә, уңыш, уңышлы эшли. Сәнгать җитәкчеләре, Илһам Шакировка кадәр булган сәнгать җитәкчеләре сигез кеше була. Анда сәнгать җитәкчеләреннән иң озак эшләгән кеше Илгиз Мәҗитов, унҗиде ел сәнгать җитәкчесе булып эшли филармониядә. Һәм менә ике мең дә өченче елда Филармониянең директоры булып эшли башлый Кадим Назир улы Нуруллин. 2003 елда. Ул инде хәзер 20 ел шул авыр йөкне тартып бара. Илһам Шакиров филармониядә 20 ел Ярты гасыр, ярты гасыр бик уңышлы һәм бик шөһрәтле хезмәт итә. 1999 елда Илһам Шакиров Татарстанның фольклор музыка ансамблен оештыра. Бу ансамбльнең җитәкчесе итеп сайлыйлар җырчы һәм Билгеле сәнгатькәр Айдар Фәйзрахмановны ансамбль шул Фәйзрахманов җитәкчелегендә бөтен дөньяга татар музыкасын, фольклорын тәкъдим итеп, шөһрәт казана. 1960 нчы елда Гөлшат Зәйнәшева янына бара һәм Гөлшат апа аңа үзенең шигырьләрен укырга тәкъдим итә. Ә үзе чәй әзерли. Илһам Шакировка бер җыр бик ошый, бер шигырь. Менәргә иде Урал тауларына. Һәм ул Гөлшат апага әйтә, Гөлшат апа, менә бу шигырен синең үзе җырлап тора. Мин аны композитор Мансур абый Музафаровка күрсәтим әле, бәлкем ул аны көйгә салыр ди. Шулай итеп текстны алып барып, Мансур Музафаровка бирә укырга композиторга бу текст бик ошый һәм ул бик тиз шунда ук бик Матур музыка яза бу, бу текстка. Икенче көнне шул музыканың ноталарын Илһам Шакировка тоттыра. Илһам Шакиров бу музыканы тоже ярата һәм бик тиз өйрәнә. Икенче көнне алар бергә Барып радиостудиядә бу җырны яздыралар. Илһам Шакиров җырлап эфирга чыга. Бу җыр халыкка бик ошый, чөнки моңлы, бик матур язылган, популяр булып китә бу җыр. Әмма җырны Коммунизм әкиятенә ышанган безнең өлкән әдипләр ничектер яратмыйлар. Яратмыйлар һәм авторны, Гөлшат Зәйнәшеваны пессимизмда гаеплиләр. Имеш, без коммунизм төзибез, коммунизм төзегән вакытта ул тәбәнәк кенә Урал тауларына менү проблемамыни, менәсең килсә мен, шундый сүзләр ычкындыралар. Бу җыр текстына каршы язучылардан була иң беренче Абзал Шамов, аңа кушыла Габдрахман Әбсәләмов, Нави Дәүли, Зыя Мансур и Фатих Хөсни. Алар бу җырны яратмыйлар, ничектер Гел нигезсез тәнкыйть итәләр, каныгалар. Тагын бер анда бер вакыйга була, Габдрахман Әпсәләмовның 50 яшьлек юбилеена багышланган мәҗлестә бу җырны башкара безнең мәшһүр җырчыбыз Рәшит Бахатов. Җырны башкара һәм җыр тәмамлангач, Язучы Абзал Шамов әйтә, Таптың җыр! Нәрсә инде шул җырны җырлыйсың? Шул тауга тәбәнәк кенә Урал тавына менәсең килсә мен! дип әйтеп ташлый. Шул ук мәҗлестә Бәхәс башлана. Берәүләр җырны яраткан, яклыйлар, икенчеләр гаеп табалар, тәнкыйть итәләр. Аннан соң матбугатта чыга башлый бик күп мәкаләләр, тәнкыйть мәкаләләре һәм киресенчә яклау мәкаләләре. Авыл кешеләре дә, район кешеләре дә язалар газетага яратып. Җыр әйбәт дип язалар. Навид әүли җиде ел шушы җырга каршы көрәшә. Ул Социалистик Татарстан газетасында мәкалә белән чыга. Имеш, аны-моны уйламыйча композитор шушы начар текстка музыка язган, ә артист шуны башкарып йөри дип, Илһам Шакировны да гаепли. Әмма җыр халык яраткач, популяр булып китә. Менә Илһам Шакиров үзенең бер мәкаләсендә Социалистик Татарстан газетасындагы мәкаләсендә бу турыда болай язган. Бу өземтәне мин сезгә укып күрсәтәм. Социалистик Татарстан газетасының 64 нче ел 27 ноябрь санында Илһам былай язган. Репертуарымның репертуарымнан төшермичә яратып җырлаган Мансур Музаффаров һәм Гөлшат Зайнашева тарафыннан туган илне яратып, аның Урал тауларына сокланып иҗат ителгән Менәргә иде Урал тауларына исемле әсәр турында Бер шагыйрь миңа болай диде, Тапкансың җыр! Туган илнең матурлыгын күрер өчен нигә Урылтауларына менәргә? Бөркет сайраучы кош түгел, аңа ничек кушылып җырларга? Гафу итегез, дим мин ул иптәшкә, беренчедән, туган илнең гүзәллегенә таудан гына түгел, хәзер космостан торып та сокланалар. Икенчедән, мәсәлән, мин җырчы буларак, бу җырны башкарганда кош турында түгел, ә җир бөркетләре, совет кешеләре, Уралдагы дусларым турында уйлыйм. Образлы әйтүне шулкадәр натураль аңламыйк инде. Сандугач сайлаучы кош та бит, ә Мәләкин кушылып җырлап кара син аңа. Натурализм күзлегеннән караганда, сандугачка да кушылып җырлап булмый. Язучы Нәби Дәүли үзенең фикереннән, фикеренең ялгыш булуын танып, кире, кире кайта, кире ала ул, ул сүзләрен. Ул Гөлшат Зайнашеваны Язучылар союзына кабул итү җыелышында чыгыш ясый һәм Мин ялгышканмын, Бу җыр турында хәзер фикерем үзгәрде. Гөлшат Айнашеваны язучылар союзына кабул итик дип сөйли һәм тавыш бирә аны яклап. 1961 елда бөтен дөньяны шаккатырып Юрий Гагарин космоска очты. Менә шул вакыйганы Илһам Шакиров Үзенең җырында чагыштыру, үзенең җырына кертү өчен, шул хәбәрне ишеткәч, матбугат йортына Гөлшат Зәйнәшева янына йөгерә һәм аннан гозерен әйтә. Гөлшат апа, текст яз әле, менә Гагарин космоска очкан бит. Гөлшат апа. җырның текстын тиз генә яза, галәм лачыны дип атала ул җыр, һәм алар текстны күтәреп, икесе йөгерәләр композитор Әнвәр Бакиров янына. Болар 4-5 сәгать өчесе утырып, шул җырны иҗат итеп, аннан соң шул ук көнне Илһам Шакиров Радио студияда бу җырны җырлый, ә музыкасын уйнап утыра Әнвәр Бакиров. Шулай итеп, халыкка инде илһам җыр бүләк итә бу галәм лачыны дигән җырны. Гомумән, Илһам Шакиров ул Безнең тормышта, илдә булган вакыйгаларга битараф калмады. Барсына да аның үзенең фикере, үзенең реакциясе бар иде. Һәм ул җәмәгатьчелеккә шул турыда мәкаләләр язып, сөйләп, үзенең